On bäş gün men ştada galjak diýip niýetiňe urýaň. Hala zadyň satylsyn, hala satylmasyn. Hala dükder sen ertir gidiber diýsin, hala diýmesin. Ýok, men on bäş gün galjak ahym ştada diýýäň. Bärsi näçe? On bäş gün. On alty gün, ýigrimi gün, bir aý, her näçe bolsun. Bärsi on bäş, aňyrsy her näçe. Men galjak ahym on bäş gün diýip niýetiňe ursaň, şo tada näçe okymmaly? Kamyl okymmaly. Sen on bäş gün galjak diýip niýetiňe ursaň, tagryban seň bir ýurduň hesap bolýar, ýalandan-da bolsa. Emma öýüňe öwrülip gelýärkaň, ýolda onda kuta okymaly, kasr okymaly. Ýolda öýläňi, ikindiňi, ýatsyňy iki rekat, iki rekat, iki rekat okymaly. Ertiň-de iki rekat, agşam üç rekat. Ýolda gelýärkaň-da, barýarkaň-da. Bula bir gürrüň Rawal Imam Ahmad. Gowy gulak asyň. Men okysam gijä galjak terjimesini aýdaýyn. Hezreti Omaryň oglundan soradym diýä bir adam. Musafyratda nä forum namaz okaýaýyn diýip.

Zilmejazda bolsam näme diýipdir? Zilmejaz. Hezreti Omaryň ogly aýtdyr, Zilmejaz näme bolýar diýipdir. Hä, Zilmejaz diýýänim o märuf bazar-da diýipdir. Hamana palan şäherde märuf bazar barmyş. Şotak barýas diýipdir. Zadymyz satylýança durýas, käde ýigrimi gün, käde on bäş gün.

Onda aýdypdyr, Men Azerbaýjana geldim diýipdir Hezreti Omaryň ogly. Feth etmeden çürin bir niçe ýerlerini, sahabalar-da ýanymda bady. Iki aý ýa dört aý şo tada galdyk diýipdir. Tamam iki rekat okydyk diýipdir. Tamam iki rekat okydyk, kamyl okymadyk diýipdir. Näme diýip? On bäş gün galarys şu tada diýip bir ýüregimize urup bilmeýärdik diýipdir. Her lähze öýe öwrülsek öwrülämal diýipdir. Her lähze işimiz tökense yzymyza gaýtjak. Her lähze belli däl şaýat duşman bize galebe etsin biz yzymyza gaçmaly bolaýly. Bir ýüregimize niýet baglap on bäş gün kamyl galjak gysyştada diýip niýet edip bilmedik diýipdir. Ondan çyrim tamam sahabala iki reket iki reket okydyk diýipdir. Iki aý dört aý bir rowaýatda alty aý galdyk diýip. Näme diýip, ýene ýaňky gürrüň. On bäş gün men ştada galjak, işim bitse-bitmese. Bir niýeti gursaň, munda dört rekat okymaly, öýläňi, ikindiňi, ýassyňy. Birki däne bir sorag bolýar kän säher barada. Hamana Tährandan gelýäň.

Şäherden çykaňdan soňra, daş ýere gideňden soňra, emme şäherden çykdyň tamam bol sen, öýläňi iki, ikindiňi iki, agşamdiki mydam üç, ýassyňda iki okym ol. Ýene bir mesele, Hezreti Imam Agzam aýdýa, mezhep başymyz Ebu Hanife, Es-sefer we zidduhu la yugayyirani l-faite.

Hop, onda säferde bolsaň, wagtyň boş, hotelda ýa mysafyrhanada ýa garyndaşyň öýünde ýatyň bikar. Öz öýüňde galan namazlary kaza etjek bolsaň näme? Kamyl okymalymy ýa iki-iki okymalymy? Öýüňde galan namazyňy mysafyratda kaza aljak bolsaň kamyl okymaly. Mysafyratda galan namazda öýüň galjak bolsaň, munda iki okymaly. Biri-birini o üýtgetmeýär. Galan namaz üýtgemeýär. Seferde galan namaz her haçan okysaň iki, öýüňde galan namaz her ýerde oky dört okymaly.